Ki te whei ao, ki te ao mārama. He tōpūtanga tōrangapū hou te whakapuakitia e Brian Tāmaki i nā porotēhi ki te kāwanatanga i tēnei rā. This is going to be a very powerful political platform. We want, we want you to be represented.
He kotahitanga o nā iwi o Whakatū ka haumi ina mahi whakapuare i nā rori, whai muri i nā waipuke i tērā wiki. The coming together, particularly of the eight iwi of Te Tauihi from those early days has really helped in terms of how we coordinate, how we plan and how we work together at times like these. Ā, he whakaari nō Aerangi mō te tuakiritanga, te reo, hītori hoki kua whakawhitihia ki te reo Māori. E tēnā kau iti, e tēnā kau pono, rarau mai ki te ao mārama. Muia na te taone matua o te motu e na Pirihimana i tenei ra, i te una atu o na tangata kotahi mano neke atu ki waho o Paremata, i raro i te porotehi a te ropu Freedom and Rights i whakaritea e tetahi peka a te Hahi Destiny. Ahakoa i whakakao atu te marea ki te whakahe i te kawanatanga, i puta i to ratou kaiarahi ana ake whaina torangapū.

and peace to grieved.
Inā ahakoa nā ārai aukati i te ture e kore he papai tua atu tēnei hei whakarewa i nā oati i O'Brien Tāmaki me ana wawata mō te ao tōrangapū ahakoa kāre ia i te tū. The first one is the New Nation Party.

Kahore kore he kaupapa ka hoki mai ki te ngau i a ratou. Tene Moloney, Te O Marama.
Haere rā, Tākuta Gaurav Sharma. Nā te Rūnana Kāwanatanga o Reipa i pōti i te rā nei kia puta te Mema Pare Matapae o muri o Reipa nei ki waho. Ka whai tēnei ina taukumekume kua puta nō tāna rerenga whakapae mō te whakaweti tangata ina rangi 13 ki muri nei. Ināianei, kia whakawhiti atu rā tātou ki tā tātou karere tōrangapū kia whatitiri te wake. E whati, me ohorere rānei tātou ki tēnei whakatau?
Tēnā koe pea, Taotira, tēnā tātou. Ehara i te mea me ohorere, i te mea he mema tōrangapū tēnei kua kaha tana tātā i tōna anō pāti me te aha kāore ia mō te whakaputa i ngā kōrero hei taunaki i ngā whakapae i puta i a Tākuta Gaurav Sharma. Nō reira, ka toko ake te pātai he aha te anamata mō tēnei tangata. I tua atu i ngā ngā whakapae whakaweti, ā, i puta i a ia ētahi whakapae nui e pā ana ki te Pāti Reipa me tā rātou huna i ngā kōrero kia kaua te ao pāpāho, a wai ake rānei, e tiki atu i ngā kōrero ka āta wānangahia e rātou, ā, i ētahi wā ka whanga atu te ao pāpāho ki te kimi i ērā kōrero i raro i te Official Information Act. Nō reira, i whai wāhi atu te kaitiaki mana tāngata a Peter Boshier ki ēnei māharaharatanga nui o aua whakapae, ā, kua whakahoki kōrero atu te Tari o te Pirimia ki te whakamārama i ngā take. Engari, mō te tākuta nei, āe, e tika ana, kua tō te rā ki runga ki a ia, engari e ū tonu ana ia ki ōna nawe, ki ōna hara. Te hīkoi roa o Gaurav Sharma ki te rūnanga o te Pāti Reipa, pahure ake te hāora, kua panaia.
Nō ngā pōti i tuku i te ata nei, 60 i tautoko, kotahi i whakahē, Kotahi hoki kāore i tuku pōti. Āhua hōhā, riri mātau ētahi o ngā mema. But still, I was humbled by the fact that the team still wished him all the best for the future. Nō te ata nei i kite pea i te hōhā o Willie Jackson i te pātaitanga atu ki a ia pēnā kāore ia i te tautoko i a Tākuta Sharma. Absolutely.
Okay. Ko ētahi o aua whakapae i tuku ki a Kieran McAnulty, i rerenga whakapae nāna ia i whakaweti.

Pena ka noho mai ia hei mema takitahi, hei tāna ka whakaarotia tonutia taua take e ia. He mema takitahi ia ināianei, engari ko tētahi o ngā wero nui kei mua i a ia, nā ngā tāngata o Kirikiriroa ki te uru ia i poti i raro i te maru o te Pāti Reipa, ināianei kua kore ia i te Pāti Reipa, nō reira ka toko ake te pātai mena e tika ana kia noho tonu mai ia ki te Whare Paremata me tōna takitahi. I puta hoki te whakatau ka ka whakarewa mai tētahi pāti tōrangapū hou i raro i a Brian Tāmaki, i roto hoki i ērā whakatau i tuku a Brian Tāmaki te karanga ki a Tākuta Sharma pēnā ka whai wāhi atu ia ki taua pāti. Hei ākuanei ka kite pea ngā hua o ērā kōrero. Ākuanei pea e whati tēnā koe i waho nā whakamārama. Whakaahu ana ngā pārurenga o ngā mahi tūkino tamariki ina kōrero taunaki e whakatakotohia ana ki mua i te aroaro o te Komihana Uiuina a te Karauna me tō rātou whakapono, kāre ngā ratona tiaki tamariki, i te whakarongo ki te huna i tūkinotia nō rātou i raro i ngā manaketanga a te Karauna. E ai ki ētahi o nā mōrehu o te tūkinotanga, me aronui nā Ratona, pēnei i a Orana tamariki, ki nā Hē o mua, kia tika ake ai nā Mahitiaki tamariki ki tua. He kupu nui ki ngā purapura ora. We will ensure that your experiences of suffering and trauma inform our policies, procedures and practices and everything we do. Heoi anō kei te manawa pā rātou, kei kupu kiko kore noa nei. They continue to follow their own cultural things and continue to traumatise and fail tamariki that they're responsible for. Kua rongo te Kōmihana i ngā kōrero a ngā kaimahi o Oranga Tamariki, tae atu ana ki te tāhuhu rangapū o te wā, kia chappy te kani. While being in care might be very different to what it was fifty or even twenty or five years ago, we still have a long way to go to transform the system so that is worthy of you. As the Chief Executive of Oranga Tamariki, I am responsible for making this happen.

Kai te mōhio ngā purapura ora he haepapa nui tōna hei kaiwhakatahuri i te tai mō ngā whakareanga e haere ake nei. If we can get that lived experience at table, side by side, not down there referred to but at the table, right where that should be, then we create a true platform of understanding and insights that can actually effectively work towards creating a better future. Tūmamao Harawira, Te Ao Mārama.
Kaitua ake tonu, he whakaari nō Airangi mō te tuakiritanga, te reo, hītori hoki kua whakawhitihia ki te reo Māori. Nau mai anō. E whanake ana nā mahi nui ki te whakatikatika i te rohe o Whakatū i Pākia e Tiriri a Tāwhiri Mātea, a Ranginui hoki, i te hamahama i te rohe i tērā wiki. Era, i e tau ana ki te wahi, he mea takoto nā te Tarahiti Aroha o Te Tauihu, arā te Rōpū ā-Iwi o Te Rākau Whakamarumaru, he wāhanga o te pokapū ohotata o Whakatū ki te Tai o Aorere. Ā, he kaupapa e tautoko noa ana e ngā mana whenua e waru o Te Tauihu, kei a Muriwai hei te roanga atu.
E waru ngā iwi e noho tōpū nei ki te awhi i ngā uri i roto i te rohe o Whakatū i ēnei wā o te raru.

uh, from those early days uh, has really helped in terms of how we coordinate, how we plan, and how we work together at times like these. Nā te kaha o te waipuke, kua kapia ngā rori me ngā kura, ā, e ngana tonu ana ngā rōpū urupare mai ki Ohorere ki te mahi i ngā mahi kia ora tonu ai te rohe. kua whakatōroa ki te wā kia noho mā whakatū anō ko Teimana ki tēnei momo state of emergency. Nō reira, hai te Rāhina ka kite mēnā ka tūwhera hai te rā tū e haramai ana, kia noho tonu rānei i tēnei āheuteina o te noho kāinga, noho hybrid i te ako. you know, just getting from A to B is, is very challenging. Um, we have a tangi on later today. And again, uh, just the logistics of, of getting there and it just changes everything. Ko tētahi o ngā tino whāinga a te kotahi o Te Tauihu, he taunaki i te whakarauoratanga mai o ngā whānau. by focusing on whānau, that means no one gets left behind. So that's around our iwi, our whānau, working with civil defence emergency, working with our marae, working with our different collectives together so that we can look after, first and foremost, our whānau, that they're safe, that they've got kai and with shelter. I māpuna ake tēnei ohu hei tohe ki te kāwanatanga kia rahi ake ai ngā raumi.

uh, charitable trust, our iwi charitable trust set up and working for over 12 months now, again, it means that we can dedicate, we can allocate resources uh, to work together with uh, government agencies, with uh, emergency defence, etc. E tumuna ko ana rātou ka puta i te kāwanatanga ngaraumi hei whakatika, hei whakapuare anō hoki i ngā rori o Whakatū. Muriwai hei, Te Omarama.
He whakaari nā te kaituhi whakaari nō Airangi, nā Brian Friel kua whakamāorihia e Te Mātana Reo Māori e Hēmi Kelly. Nā te Tari o Te Māngai Kāwanatanga o Airani tonu te kaupapa nei i kōmihana hai koha ki Aotearoa, ā, hai aopōpō ka whakarewaina ki te taiopenga kaituhi i Tāmaki Makaurau nei. I kōrero ahau ki a Hēmi Kelly i kō ake nei. Hēmi, Tēnā koe. Tuatahi ake, tēnā kōrero mai he aha nā āhuatanga o te whakaari nei i tohua ai ia hei mea whakawhiti ki te reo Māori?
He whakaari tēnei i tuhia e tētahi tangata Airihi, e Brian Friel, ā, mō te haere mai a te Ingarihi ki Airani ki te whakarerekē i ō rātou ingoa wāhi, ā, ki te whakaingarihi i ō rātou ingoa wāhi. Nā, ko te tono a te Irish Embassy o Aotearoa nei, kia whakamāorihia tēnei whakaari, nā te mea he nui ngā ritenga, he nui ngā ritenga kei waenganui i a tātou me ō tātou whanaunga nō Airani, me ngā āhuatanga i pā i te whakaeke mai, i te haere mai a te Pākehā ki ō tātou whenua. Na ko te kaupapa hoki o te whakaari ko na wero o te korero rero i waenga i na momo iwi, na momo reo, me na reana maha o tetahi taone iti ki Aerani. I pehea koe i whakamaori ai aua tuahua?
Ko etahi o nga korero he uaua, he uaua te whakamaori na te rereke o te reo Pakeha Airihi nei. He nui nga kianga, nga kiwaha kare au i tino marama no reira i mahi tahi A mātou ko ētahi, a, me mihi ki a, a, Aoife Finn, he, he kōrero Māori engari he wahine airihi. Nāna ahau i āwhina kia mārama ai au ki ngā kīanga nei, a, kia pai ai taku whakamāori i ēnei kīanga. Engari ko te rere o te reo, a, i te whakaari nei, a, he, he pēnei te rere o te reo Māori i waenganui i ngā tāngata o te papakāinga nei. Nā, Hēmi, mōhio ana tāua, arā noa atu nā kaupapa Pākehā kua whakamāorihia, nē, nō reira, he aha te hua o, o ēnei tūmomo kaupapa ki te reo Māori? Umm.
Ko te tino hiahia a te, te Aka Aore Reo Airangi, te, te Embassy, kia, kia kaha, kia kaha te, te hononga i waenganui i, i ngā iwi a Airihi kei konei e noho ana me te iwi Māori, i runga tonu i te whakaaro he nui ngā ngā ritenga kei ō tāua ahurea, ā, kei ō tātou ahurea me kī, ā, me tā tātou whai kia ora ō ō tāua reo, te reo Māori me te reo Airihi. mai. Na, he kaituhi koe, he kaiwhakamāori hoki, ki ō whakaaro me aro hoki te titiro ki te, ki te whakaputa i ō tātou ake pūrākau, kaua ko ngā kōrero o ētahi atu iwi reo rānei? Āe, āe, ki au nei me kaha ngā, ngā taha e rua, me kaha tonu tātou ki te whakamāori i ngā kōrero kua oti kē te tuhi, ā, me kaha ake pea tā tātou tuhi i ā tātou kōrero ki te reo Māori, āe. Ae, me kaha nga taha e rua. Tena whakamaramahia mai hei apopo ka whakarewa ana te te whakaari nei? He aha nga korero? Apopo ka whakarewahia te te pukapuka kua oti nei te ta, ko te whainga a tona wa ka whakaarihia ki te reo Maori. Koira te whainga a tona wa. Umm.
Ka pai, Hemi Kelly, tēnā koe i wāu nā kōrero i tēnei ahiahi. Tēnā koe. He aituā, ko te kaiwaiata Iho Pūmanawa nō Ngāpuhi ko Margaret Ehrlich kua mate i tōna kāinga i Ahitereria e rua tau te roa o tōna whawhai ki te mate pukupuku. E 77 tau tōna pakeke. I eke ia ki ngā taumata waiata o Aotearoa i te wā he mema ia o te rōpū When the Cat's Away, whai muri iho i whakaputaina e ia tana waiata rongonui ko Escaping. ā, i eke hoki ki te pae tuatahi o ngā rārangi waiata o Aotearoa. Koia te wahine tuatahi ki te eke ki te tūranga tuatahi hei kaiwaiata takitahi. Koni atu i te 400 o āna kōpae puoro i hokona atu. Nō te tau 21 i whakawahia ia ki te whare hautoa kaipuoro rongonui o Aotearoa. Na kia hoki mai ki nga take o Te Ao Marama, he pito whenua Maori kore here i Whāingaroa i riro he atu hai papa waka rererangi e iwa tekau tau ki muri nei, ka whakahokia ki ōna kaipupuri tika. I whakaae tahi ai nga kaikaunihera o Waikato kia mahi tahi ōna kaimahi ki nga ratona kāwanatanga kia whakahokia te whenua ki a Ngāti Māhanga, Te Tarahiti whānau o Newton me Papahuatahi, Rātou ko na uri o te poraka te kopua. Hai tā te hea, hai tā Angeline Grensel, ko tōna mama a Tuaiwa Eva Rickard tētahi o na kaiārahi kia whakahokia tēnei whenua ki ngā mana whenua i te tau 71. Nō reira kai te manawarū ia ka hoki whenua atu.

It's great.
100 mano tāra te nui o te pūtea whakakaha ka tukuna e ACC ki te Ratona Hauora e whakawhanake nei i tētahi rawa aromatawai hai āwhina i te tāne Māori i te rohe o Waikato kua wharakinohia ō rātou roro. Konei atu i te 20 mano nā kerēme whara ki te roro o ngāi Māori tonu i whakaaehia e ACC i waenei nā tau 16 ki te 21. E 60 ōrau neke atu ōna kerēme nā tētahi tāne Māori. Ko Āki Innovations te ratona i whakawhiwhia ki te pūtea whakakaha AACC, ā, e ai ki tōna kaitohu takirua, mā te aronga ki te whānau whānui e manaaki pai ai nā tūroro.
Whānau know best what they need,

that takes a toll on whānau. So what we're about is trying to get a comprehensive tool that pulls together the existing assessments, pull them into one place, and it be paced at the, at the, at the pace of whānau, stepped out at the pace of whānau.
Nā, hei muri i ngā whakatairanga, ko nā Matapae Huarere, ā, nā te waiata a ringa, nā te kapa haka o muri whenua ā mātou karere e kīnaki.

Tau ti mai anō, kia titiro ake tātou ki ngā tohu a Tāwhiri-mātea ināianei. He hau kōkōraro ka whakakukū ake hai te ahiahi ki Kaitaia, kē kē a Hokinaarangi. Ka heke taratahi nei te ua ki Tāmaki Makaurau, paki katoa ki Rotorua me Turanganui-a-Kiwa, he rangi kōmaru kē ki Ngāmotu. Taua āhua hauhau ki Te Whanganui-ā-Tara, Ā, hei te ahiahi ka nōta haere te hau tonga-mā-uru ki Whakatū. Ka whakakuku ake te marangai ki Ōtautahi hei te ahiahi pō, mao te ua ki Tāhuna hei te poupoutanga o te rā. Ka mārire haere te hau-ā-uru ki Waihopai. Ā kāti, koinā nā kaupapa a Te Ao Mārama i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā atu ā mātou kōrero. Mā te waiata a ringa, nā te kapa haka o Muriwhenua, mā mātou karere e kīnaki. Kia āio, kia māoriori hoki te noho.